Dw i'n seriously excited am yr un yma, mae hwn yn mynd i fod yn awesome. Heddiw, dw i'n cael cyfweld A-lister go iawn! Mae'r dyn yma yn actor, Mae o'n Gymro, mae o 'di bod ag Pobl y Cwm ac yn rhai o ffilms mwya Hollywood! Rhowch groeso mawr i Mister Fantastic ei hun, Ioan Grefydd! Clap! Ows, be ti dda ma? Pwy ar y ddeud na Ioan Grefydd oedd yn dod? Mae hyn yn hollol siomedig. Serious letdown. Eniwe, well i fi cyflwyno chdi, ie? Os ti isio. Yn eistedd efo fi heddiw ma mêt fi Ows Gwynedd, Saer Coed o Gaernarfon.
O'n i'n meddwl nes i mynd am beint efo chdi, o'n i'm yn gwbod bo' chdi isio neud hyn.
Ma' rhaid bo' rywun 'di ga'l chdi fewn fel back up. Jyst rhag ofn i Ioan Gruffydd ddim ddod. Ocê, reit, cwestiwn gynta'. Sut foi 'di Leonardo DiCaprio? Os dwi'n mynd i ddeud y gwir wan, ma'r rhan fwya cwestiynau yma i Ioan Gruffydd. Ocê iawn. Oedd y pedwar cynta am Titanic. Ocê. Ocê, cwestiynau i Ows Gwynedd, Ows Gwynedd, Ows Gwynedd. Sa'r coed, sa'r coed, Ows Gwynedd, Ows Gwynedd, Titanic, Ti- na, do, o'ch dim yn, dim yn Titanic, Fantastic Four, na, Ows Gwynedd, Ows Gwynedd, Ows Gwynedd, sa'r coed. Ocê, dwi wedi gael un, dwi wedi gael un. Cwestiwn am waith coed yw'r saer Ows Gwynedd. Ydy drws pren Ar yr Atlantic Ocean, mewn freezing conditions, yn ddigon i ddal Kate Winslet a Leonardo DiCaprio tra maen nhw'n aros i Ioan Gruffudd ddod i safio nhw? Yym,
mae'n dibynnu os 'di o'n hollow core neu beidio dwi'n meddwl. O, diddorol.
'Swn i'n meddwl bod 'na fwy o buoyancy i hollow core, ond wedyn mae'r mae'r twll, yr handle yn mynd i adael dŵr fewn dydy? Deutha i am dy waith fel saer coed ta.

Yym, Ows Gwynedd yn yr band? Lle mae rest of Frisbee dyddiau ma? Dwi'm yn gwbo. Mae un yn byw yn myd Wales a ma llall yn yn Dol y Ddelan. Felly, i'r rheini o chi sydd ddim yn gwybod, oedd Ows yn arfer bod y Frisbee, do that? O'n i arfer bod mewn band o'r enw Frisbee, o'n. A o'ch chi rili poblogaidd. Sŵn unigryw fel country rock efo trumpets ar ben fo. Mae hynna wir, yndi, yndi. Wedyn, nes di yy fynd i chwarae efo coed am tua deuddeg mlynedd, a neud drysa a ballu, a sgyrtings, a wedyn, nes di glywed Tsunami ar y radio a meddwl, mm, mae nhw'n boblogaidd, felly nes di ddwyn producer nhw, a dwyn sŵn nhw, a dwyn ffryntman nhw, a wan ti nôl yn y big time, Mwy Tomos Gwynedd. Dwi ddall' di Gar, dwi ddall' di, dyna nes i, yn union. Ti'n yy ffan mowr o Bob Dylan wyt? Yndw dwi yn.

Ci. Ia. Teli ta radio? Radio.
Na, tric cwestiwn yr internet. Te ta coffi? Coffi. Na, chips ta salad? Chips. Ia, chips.
Fantastic Four ta Fantastic Four Two, Rise of the Silver Surfer? Silver Surfer. Na. U two ta Celt? Celt!
Trick cwestiwn, mae'r ddau yn awesome. Y bandana ta y rods? Bandana.
Ia.
Cacan ta bisged? Cacan.
Na.
Gwallt cyrls ta gwallt strêt? Strêt.
Na.
Yr eira ta tsunami? Tsunami.
Trick question, ma nhw run peth. Hwna oedd y... Be di gwrdd y Gareth? Gyd i fynd, dwan os. Diolch yn fawr, Gareth.
Gwrs o fanna. Diolch.
Ta, bai! Ta, fed!
Wedi wedyn! Heblaw bod y person wrong wedi cerdded i fewn, ath hwnna'n ocê do?